Hei! Shwmae! Stalw! Be ti'n ei fe? O! O! O! fi? Waw! Gret! Ti eisiau cymryd fo fi? Ie, pam lai. Golwg 360, oh my god, fi'n really sorry, sa'n gwybod fi'n neud. Peth cyntaf sydd wedi meddwl fi yw'r rapo unrhyw beth yn y Gymraeg i neud edrych yn cool. Fi'n really, really sorry. A dyma ni, boes y fideo 8 wedi dod lawr i Gaerdydd i'r... Beth yw'n gweud? Sioe Datblygiad Gemau Cymru 2014, Wales Games Development Show. Be da ni'n da yma?
Fi'n mynd siŵr...
Dim byd am gemau.
Wel, ni'n hollol self-appointed, mm. so tough luck, really. A da ni'n mynd atebol i neb.
Yeah.
Na. Hollol annibynnol, a ni'n gobeithio bod hwnna'n galluogi ni gweud beth bynnag ni isie amdano unrhyw beth sydd yn digwydd heddiw. A actually, am gweddill amser, ti wedi gweld, um, sort of, ti wedi gweld rhywbeth ti'n mynd i isie trio mas nes mlaen? Um, da ni, fel ti'n gwybod, yn recordio yn ar ddechrau'r diwrnod, dim y diwedd. Ni ar ddechrau'r diwrnod.
Naddo, naddo, dim o gwbl, wink. Um, wink, wedys di? Mm -hmm. So, um, be ni'n mynd i wneud heddiw, ni'n mynd i edrych arno gwahanol gemau, ni'n mynd i siarad efo gwahanol boes sydd yn gweithio yn y diwylliant yma ac hefyd ni yn mynd i wneud funnies ar gyfer chi, y bobl sy'n gwylio. A cofiwch taw'r unig lle yng Nghymru sydd yn edrych ar gemau cyfrifiadurol yn y Gymraeg yw Fideo 8, a ni yw boes y Fideo 8. Ac unwaith eto, ddim yn atebol i neb.
Wel shwmae, Daf Prys eto efo Golwg a Fideo 8. Da ni yma heddiw efo Hannah Raybould a y Tithe yn rhan o'r tîm sy'n rhoi'r y sioe datblygu Gemau Cymru mlaen ar gyfer y flwyddyn yma. Ie. Ond hefyd wedi bod yn gweithio efo'r peth yn y gorffennol hefyd. Ie. Ers pryd mae'r peth wedi bod yn rhedeg? Mae y sioe wedi bod yn mynd hwn i'r trydydd blwyddyn, so nath e gychwyn tair blynedd yn ôl, nath e gael ei roi at ei gilydd gan yy ddyn o'r enw David Banner, Dai Banner, sy'n nawr yn rhedeg Wales Interactive, oedd e'n meddwl ma' 'na yym ambell i gwmni yn dechre gweithio yn y maes geme yng Nghymru, mae isie rhoi bach o sylw iddyn nhw a trio ysgogi pobl i weld Cymru fel gwlad sy'n creu geme, so nath e greu'r sioe. Nath e ddigwydd eto llynedd efo 550 o bobl yn dod, ambell i siaradwr, a wedyn leni ma fe'n fwy eto fyth, ma gynna ni tua 450 o bobl wedi talu leni, odd o yn am ddim llynedd, nawr ni di roi pris ar y tocyn a ma 500, bron a 500 o bobl yn mynd i basio trwy'r dryse yn ystod y dydd, ma gynna ni deuddeg siaradwr o fri sy'n dod o gwmnïe mawrion y Deyrnas Unedig, so ni actually'n dod a pobl i fewn i ysgogi pobl yng Nghymru i feddwl am weithio yn y cyfryngau ac yn maes gemau yn benodol. Mae gennym ni 40 o arddangoswyr a o'r rheini falle 27-28 ohonyn nhw yn gwmnïau gemau mawr a bach.
Dwi newydd fod mewn sgwrs efo Gary Napper o Creative Assembly, um, sy'n rhan o Sega wrth gwrs, a mae o wedi bod yn gweithio'r gêm o'r enw Alien Isolation, gêm eitha mawr, yn serennu cymeriad o'r enw Ripley, sydd ddim yn Ripley go iawn, ond Waeth iddi fod. Um, oedd y sgwrs yn eitha cyffredinol, um, deud y gwir am sut i fynd i mewn i'r diwydiant gema, ond y darna uh, gorau oedd y darna am Alien Isolation, mae'n swnio'n briliant. Uh, yn benodol am AI yr alien ei hun. Uh, di ddim yn dysgu uh, per se, ond mae'n gwneud pethau gwahanol bob tro ydych chi'n chwarae'r gêm. Di'r pobl sy'n gwneud y gêm ddim yn gwybod beth mae'r alien yn ei wneud nesaf. Jyst chi ydi o, ar long o fod ar alien brawchus mewn rhedeg ar ôl chi. Um, os da chi'n chwarae lefel yr ail waith, allu fydd goriadau mewn llefydd gwahanol yn y lefel, felly mae bob un tro ydych chi'n chwarae'r gêm yn gwbl wahanol i fod. Oedd y Gary Napper hefyd yn sôn am y pethau sy'n gallu mynd yn wrong efo gemau, a mae lot o bethau wedi mynd yn wrong efo gemau fo, uh, meddwl fo ar y funud olaf, felly diwna ddim yn argoeli'n gret ar gyfer y gêm, Ond fel mae o'n sefyll rŵan, dwi'n edrych ymlaen yn fawr iawn at Alien Isolation, ddylsech chi fod hefyd.
Sut oedd y dydd heddiw? Yn dda iawn, llwyth o bobl yma, llwyth o bobl o gefndiroedd gwahanol, pobl newydd ddyfodiad i'r diwydiant a pobl bach fwy yy sefydlog yn eu yn eu swyddi, so oedd 'na gyfle i siarad gyda trawstoriad eang o'r, uh, o'r diwydiant gemau. Dyn ni wedi cael ambell sgwrs efo pobl sydd wedi dod heddiw. Maen nhw'n weld yn hapus iawn efo sut mae pethau'n tyfu. I ti'n meddwl bod skillset yn rhan o'r broses yna?
Uh, ydyn, wel, yn rhan anatod, really.
Mae, mae ffyniant cwmnïau yn, ond yn bosib gyda gweithlu sgiliedig a mae Creative Skillset wedi buddsoddi'n helaeth yn y diwydiant gemau um, o'r rhan o'r diwydiant yma heddi um, ac mewn sawl ymgyrchoedd uh, diweddar er enghraifft llai feddwl am enghraifft o um, gwmni Wales Interactive er enghraifft yn elwa uh, o bedwar gweithwyr llawrydd yn gallu cael, cael hyfforddiant gyda'r cwmni ac yna yn, yn sicrhau swyddi yn y cwmni hyn. So uh, mae yna gysylltiad uniongyrchol gyda ein ymyrraeth ni a llwyddiant y diwydiant. Wyt ti'n gallu hangi falle dim bach hefyd ar y math arall o weithgareddau sy'n digwydd? Ych chi'n edrych arno coders a art, artwork a pethau fel o fewn y diwydiant? Neu dim ond ar gyfer falle'r ochr mwy creadigol ysgrifenedig i chi'n edrych arno hyn o bryd? Na, na, na. I ni'n uh, edrych ar y sector yn ei gyfanrwydd. Y'n ni'n gwrando yn astud ar beth mae'r diwydiant yn ei gofyn am, y'n ni'n gweld beth yw'r tueddiadau y dyfodol ac wedyn ni'n trial, dim o reidrwydd proffwydo, ond buddsoddi mewn sgiliau er mwyn sicrhau bod y gweithle yn ddigon sgiliedig er mwyn gallu manteisio ar y cyfleoedd sydd yn dod yn y dyfodol.
A dyma fi, Dafydd Prys, yng Nghanolfan Mileniwm yng Nghaerdydd. A heddiw, ni wedi dod i weld y Jeep Cherokee newydd, fel chi'n gallu gweld mae yna 0% finance arno fe, a mae pawb yn gallu cytuno fod hwnna yn fargen a hanner. Draw fan hyn, speedboat! Mae yna speedboat i gael, a fi'n credu bod y pethau yna yn mynd mewn knots neu rhywbeth tebyg. Uh, fi ddim yn gwybod achos fi ddim yn arbenigo. O, oh, ie. Yeah. Games fi ma ar gyfer. Dammo.
Tyllianod, mefus, selsig a garlleg. Gyd yn bethau allwch chi roi yn eich ceg. Ond be allwch chi ddim roi yn eich ceg ydy gemau. Sa'ch chi'n cael perlau fel yna gan Mari Lovegreen.

Wel, dyma ni ym Mae Caerdydd, mae'r hael yn sgleinio, mae'r ffair yma yn o'r tad. A lle mae'r gemau cyfrifiadur i gyd? Mewn fanna. Who would be me? Wel, wrth gwrs, mae fideo 8 hefyd wedi bod yn siarad amdano gemau cyfrifiadur. Wel, dim yn rhy hir, ond da ni jyst yn cychwyn, a dyn ni wedi bod yn rhoi sylw i cwmnïau fel Wales Interactive mm -hmm. pan nath nhw'n wneud Enaid Coll. Yeah. Ond wrth gwrs, Mae yna le i'r diwydiant hefyd i i fynd yn llawer mwy, dwi'n teimlo, a mae'r sgyrsiau dwi wedi bod yn gwrando arno ar y llawr yn y y gwahanol fannau o'r sioe, dwi'n clywed pob math o bethe, rhai bois yn uh, sound engineers, a mae fe'n gyfle gwych i pobl ddod at ei gilydd, yndydi? Ond ar yr un pryd i ddangos fod y diwydiant Ie. yng Nghymru yn, yn tyfu. Yn tyfu. Ie, yeah. yeah, ti'n teimlo fel bod, bod ti'n rhan o hwnna? Ie, yeah, wel, da ni wedi creu grŵp o'r enw uh, Grŵp Gemau Cymru, a mae hwnna wedi dod â cwmnïau gemau, BBC, Esbyrrec, BAFTA, y prifysgolion, y cyngor, pawb sydd efo diddordeb mewn tyfu y diwydiant yng Nghymru at ei gilydd, a da ni'n cwrdd yn ystod y flwyddyn, Ni'n trefnu y sioe, ond ni hefyd yn trio ysgogi rhyw fath o um, bywyd aml blatfform yng Nghymru. Ni eisiau i pobl sy'n gweithio ym myd teledu, radio, llyfrau, ffilm, cydweithio efo pobl o'r byd gemau, achos mae yna lot yn pawb yn gallu dysgu o'i gilydd. Mae yna lot o bethau lle bydde rhywbeth sy'n dechrau fel rhywbeth ar y sgrin fawr yn gallu troi mewn i gêm, neu'r ffordd arall rownd. So mae rhaid i bobl gweld bod nhw'n cydweithio a falle yn gweithio ar draws meysydd. Fel ti'n sôn, mae rhywun sy'n gwneud cerddoriaeth ar gyfer teledu a ffilm hefyd yn gallu gwneud cerddoriaeth ar gyfer gemau. So mae'r fath yma o cross fertilisation fel maen nhw'n gweud yn, yn Saesneg, ddim yn siŵr iawn yn Gymraeg, yn gallu ysgogi y diwydiant ar y cyfan i dyfu, dwi'n meddwl, dim jyst yr ochr gemau. Wel, dau ddiwydiant cryf yna yng Nghymru, amaethyddiaeth a gemau'n dod at ei gilydd. Fantastic! Hei, Elid, sy'n mae eto, dwi newydd fod i banel arall. Fi'n gwybod, dwi'n mynd stopio. Y panel oedd hwn gan Manesh Mistry o Us Two Games, un o ddylunwyr y gem Monument Valley. Os da chi ddim wedi clywed y Monument Valley, cymrwch lwyad bach o Fez, lwyad bach arall o Child of Light, A powlan enfawr o waith celf MC Escher a jyst rhowch o efo'ch gilydd. Mae'n edrych yn briliant, dwi'n di chwarae fo eto ar iOS ac Android mae o. A be oedd gan Manesh dan olwg oedd y syniad ma bod o ddim yn gêm o gwbl, dweud y gwir, does na ddim bywydau, does na ddim sgôr. Oedd yn sôn am y gêm fel profiad yn ytrach na gêm, dim, dim byd gwahanol i rando ar record neu wylio ffilm. Felly os da chi'n gwachod hwn, lawr lwythwch Monument Valley ar iOS neu Android, sgyn ddech chi'n byd gwell i wneud. I awr a hanner mae'n gymryd i offer yn y gêm. Felly ewch ati a gwneud hwnna rwan. Ond dim cyn gorffan gwatshad y fideo yma. Please. Ah, dam, maen nhw wedi mynd.
gêm um, pos gwrthrych cudd, sef fath o gêm felly da chi yn just yn chwilio am wrthrych a er mwyn symud ymlaen i'r cam nesaf. Um, trwy Esbyrrec, Esbyrrec a Llywodraeth Cymru wedi ddatblygu Yy wedi yym ariannu'r prosiect yma trwy cwmni o'r enw Oyster World yy yn Nhre Forest a nethon nhw ofyn i fi jyst i i addasu, lleoli, lleoleiddio y gêm i'r Gymraeg. Y y gêm yw dirgelwch y marcwys... 'na fo... trysor cudd. 'Na fo ie, dirgelwch y marcwys y g- yn yn seiliedig ar yym nofel The Great Gatsby yn wreiddiol. Mae'r mae cwmni yn cymryd llyfrau sydd allan o hawlfraint, hen lyfrau felly, mae'n Gatsby yn yr, pryd bynnag oedd yn 1902 rhywbeth, a, a wedyn maen nhw'n gallu chwarae gwmpas efo'r stori, um, hefo beth sy'n digwydd, a, ond cadw'r cymeriadau. So, o'n i'n teimlo, wel, The Great Gatsby ddim yn gweithio yn, yn Gymraeg, mae'n gyfle fan hyn i wneud rhywbeth gym, uh, yn, yn y Gymraeg, felly nes i mynd ati, o'n i efo diddordeb mewn yn hanes um, Marquess the Dancing Marquess, Marquess um, Sir Fôn, Marquess of Anglesey, ers dalwm. A so nes i cymryd um, hwnna fel sail i sori am rhyw fwy oedd wedi marw, hen blasti, rhywun yn dod i weld um, i adnewyddu'r plasti a wedyn mae'n rhywbeth yn digwydd a mae'n rhywun gorau troi'n detective i weld, i ddatrys y degerwch. Ie, yes, so ti wedi cael eitha lot o fewnbwn i fewn i strwythyr y stori tro yma felly? Wel do, o rhan, o ran y teitl, mae teitl yn newid sbon, mi o' na sôn am newid rhai o'r delweddau, dwi'n gwybod mae, um, oedd hyn ddim yn bosib tro hyn, um, ond ella, wel, dweud gwir, beth dyn ni'n chwilio amdano yn y dyfodol, ydy fy ni'n gallu gwneud hyn efo nofelau, nofelau straeon Cymreig. Um, dyna sy'n wir newid. Um, Fi'n credu bydd stafell ddirgel yn neud oh, yeah. gêm cyffroes dros ben. Wel, falle bod yna enghreifftiau gwell na hynny. Wel, o'n i'n licio syniad o'r cysgod y cryman. Mae'n rhywbeth am, am hynna, ti'n yeah, yeah, yeah. A dyn nhw allan o hawlfraint, allan ni, allan ni newid rhywbeth cymeriad. Wrth gwrs, beth fi wedi bod yn dadle ers bel ar fideo 8 yw stym lot o ots amdano'r iaith. Be sy'n bwysig yw bod y Gymraeg ar gael, wrth gwrs, achos mm. be hmm. sy'n bosib yw ti'n creu'r testyn, mm. a mae'n gallu bod mewn unrhyw iaith wedyn, ar draws y byd. So mae'r cysyniad na o dynyddio llyfr Cymraeg yn bwysig i ni. Ydy.
A, ond as long as bod y gêm yn ddigon da... O, bydd e- mae rhaid i'r stori bod yeah, o... Yn union.
A, a, a bob dim. Mae'r ma graffeg o hwn yn, yn wych, mae'r track sign yn y fo'n ffantastig. Gathen ni Carol Parry Jones i wneud y prif uh, uh, llais, y prif gymeriad sydd, sydd wedi troi'n detective. Um, felly, dwi'n ddiolchgar iawn iddi hi, ac oedd hi'n gwneud mwy nag un llais. Mae 'na gyfraniad bach gynna i hefyd. Spotiwch hwnna, os chi'n spotio fe tra'n chwarae'r gêm, a gyda llaw, tro'r y gefn. Coni off, www.dirgelwchymarcwys.com yw'r lle i fynd i ffindo pob gwybodaeth. Ac os chi yn uh, mynd i chwarae'r gêm a clywed Rhys yn siarad, twi tweetwch at uh, fideo 8 i gweld os chi wedi sboto fe. Y prif peth i gofio ar hyn o bryd ydy bod 'di'r gêm i hun ddim ar gael, maen nhw'n just, uh, yeah, maen so i chi gofrestru ddiddordeb a wedyn bydden nhw'n gadw chi wybod cyn cyntaf phosib pan maen nhw wedi, um, bod y gêm yna i brynu, a dwi'n meddwl bod o'n costio llai na 5 pint. Felly, os da chi roed i bod mewn cynhadledd fel ma blaen, ella ydych chi'n yn gwybod beth ddisgwyl. Wel, dyma fi yn rhoi taith i chi o gwmpas un o'r stafelloedd yn y ganhadledd i chi gael blas bach ohono fo. Peth cyntaf i nodi fan hyn ydy stondin a'r gemau bwrdd. Ie wir, gemau bwrdd. Mewn sioe ar gemau cyfrifiadurol, gêm o'r enw Stand and Deliver wedi ei chwarae gan forladron. A pan nes i, des i'r sioe yma, nes i ofyn faint o forladron fydd na, medda nhw, dau o forladron, medda fi, count me in. Os da chi'n symud ymlaen fan hyn, gyda ni'r Swansea School of Digital Media. Ffaith Ddiddorol am rhein, mae holl gemau nhw wedi hysbrydoli gan syniadau TH Parry Williams. Symudwn ni ymlaen, fo mae'n hen ffrindiau ni efo XD Media. Da chi wedi gweld nhw o blaen, gret, checiwch nhw allan ar y we. Gêm arloesol fan hyn, gêm dwi'n ei alw'n Bwrdd Gwyn. Ok, ella di o, di o ddim ar flaen y gad y byd technoleg, ond mae'n rhedrych yn hwyl iawn beth bynnag. Symud ymlaen fama, mae yna gêm puzzle sy'n amlwg wedi ei ddylanwadu gan waith Charles Dickens, fel fedrwch chi weld fanna. Dwi'n yn gwybod pwy di rhain, dwi'n yn gwybod beth di rhain, symud ymlaen, symud ymlaen, symud ymlaen, symud ymlaen. A fan hyn, wrth gwrs, yn hen ffrindiau ni, Wales Digital, yr Oculus Rift, Infinity Drone Runner. Da chi'n gwybod y drill. Rwan ta, rhaid i fi fod yn blwmp ac yn blaen, ella bod rhai o'r ffeithiau dwi wedi deitha chi heddiw yn gelwydd llwyr. Rhaid i chi benderfynu pa rei. Daf, be am ystafell arall?
Mae Connie Ofdaf Rhys fan hyn yn sioe datblygiad gemau cyfrifiadur Cymru. Ni yn yr ail stafell, a mi yn dechrau pethau'n gyflym achos mae pobl yn dechrau gadael. A fan hyn mae'n un gêm yn enw Banshee gan, o, oh, Mr Dog Media. O, oh, oh, ond hici bach neis. Um, fan hyn mae Dani, wel mi ôl Dani gêm o'r enw Solitude, wrth gwrs mae gymyddion wedi hen arfer efo'r cysyniad yna o Solitude. Uh, mi oedd Oyster House fan hyn, wedi set lan cwpl o games. Draw fan hyn, mae da ni Clothcat Animation. Ochr draw, os ti'n cael sians, cyn nhw ddiflannu, mae da chi University South Wales, Prifysgol De Cymru, yn neud gwaith da iawn fan yna'n dysgu'r plant ar gyfer y genedlaeth newydd. Uh, draw fan draw, Creature Battle Lab, Connie off. Enw gore yn y sioe hyd yn hyn, Potassium Frog, yn cael y fedal air fyna, y fedal Potassium. Um, dyma ni British Academy of Film and Television Arts. Diw, nes i mynd o'n sylweddoli bod y boes ma ma. Very fancy. Chyt llyfrau neis ma fan hyn ar air a popeth. Draw fan hyn mae'r llwyfan Lle o'n i yn areithio gynne, oedd y neuadd mawr i llenwi'n gyfan gwbl efo pobl yn gwrando, Duw, o'n nhw'n chwifio baneri yn yr awyr a popeth, o'n nhw'n hongian ar pob gair o'n nhw'n gweud, ac oedd y screens, o'n nhw'n gorfod rhoi screens arno, a tu mas hefyd lle oedd pobl yn bita hufen iâ a stwff. Holl Gaerdydd wedi stopio mwy neu lai i gwrando ar uh, geiriau doeth ynglyn â geimau cyfrifiadurol. Fan hyn, mae da chi... A. Spoilio popeth. Llywodraeth Cymru.
A dyna sy'n mae dod i mewn i shot. Felly, mae'r diwrnod ar ben, Daf. Uh, be oeddech chdi feddwl o sioe ddatblygu gemau Cymru? Mae wedi syfrdanu dipyn bach. Mm, fydd gen ti unrhyw uchafbwyntiau? Mae fi'n teimlo bod XD Studios wedi bod yn uchafbwynt bois oedd wedi cychwyn yn y coleg ond tair blynedd yn ôl ac nawr wedi sefydlu cwmni uh, chwe mis oed ac yn barod yn creu cynnwys gemau digidol. Dyna fath o beth mae Cymru angen. Ie, bach mwy o hwnna plis. Ges i dri'r Oculus Rift a o'n i'n chuffed iawn efo fo, dwi eisiau trefo eto am ryw ddwy awr plis. Ges i hefyd gyfarfod Stormtrooper a ydych chi'm yn cael deud hwnna bob diwrnod? O'n i boi am ddoe, nes i wneud un ddo, hwnna ddoe fyd. A, a Boba Fett.
A Boba Fett.
A Yoda. Wel, is ddim Yoda.
Felly, y Sioe Ddatblygu Gemau Cymru, y cwestiwn ydy, ai hwn 'di'r Steddfod newydd? Hwn yw'r Steddfod newydd i'r nyrds a'r geeks Cymreig sy'n dod i Gymru droso'r byd.
Welwn ni chi yma blwyddyn nesa, 'lly, ond am y tro, 'dan ni'n mynd i gael Mister Whippy. Dyma Elidir a Daf o Fideo Wyth yn seinio off.